I mm. think. Oedd y ti'n... Flat feet. Oedd ti... Mae Debbie flat feet. Oedd ti... Oedd ti wedi gofyn fel stuff o hwnna i mam ti? Fel o, ti'n gwybod be? Ddim really. A ti'n gwybod y stori ffynnu am fel baby books ni? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So, Ond... fi, so o'n i bai bod nhw'n cofio tofi pen nhw. Na, yeah, ddim no idea. Um, Mae'n ffynnu. Wel, achos fi wedi bod yn meddwl cael, um, chi'n gallu cael llyfrau i mam neu dad neu mam gyd tech i, whatever. O, mae fel, tell me your life hun. story. Yeah. yeah. So wedyn, mae'r, ond mae'n ma am bywyd nhw. Yeah, so yeah, yeah. Yn that cute? Fi eisiau cael un. Yeah. Yeah. Bydd hwnna'n, ti'n meddwl bod hwnna'n cymryd loads amser yn nhw'n lenwi mas? Na, nath, nath dad Sam neud un. O, ti'n meddwl? Ond he might have answered one word. so who knows? Tell me about your childhood. Fine. Great. Lovely song. No. O, wel, gan bod ni'n un mlwydd oed, oed yeah. ti, fi moyn i ti rannu un o hoff atgofion ti o'r flwyddyn diwetha o ran y pod. Ooh. I've got mine already. A fi. Ydyn y llun. Yeah. yeah. Which, hilariously, the least listened to episode. Really? Yeah, ond hoff i fi yw e. Oh, Mae'n un chos the vibes. Ie, oedd e'n real pain in the arse, cos ni methu, oedd dim laptop gyda fi i golygu fe. So nes oh, i trio neud o'r ffôn fi, it wasn't playing ball. Oh, so ie, yeah, os, os ydych chi um, mis o'r episod yna, which apparently nath rhan fwy ohonoch chi, yeah. um, nathon ni recordio pena, penawd, penod yn ar y llyn yn Lucerne. Yeah, pan nathon ni Master Euros, oedd e'n class. Mor neis, ie. Oedd e'n really cool. Oh, ie. Yeah. yeah. Fave, a hoff pennod fi, hmm. Oh gosh, ti'n cofio nhw fel, maen nhw gyn blend mewn un gyda fi. Ie, fi ddim ond yn cofio rhai hon nhw'n nawr, achos o'n i'n uploadio i YouTube a couple oh, weeks yeah. ago. So fi fel, oh my god, cofio fan nath ni siarad am hwn. Yeah. Mae'r rhai, ma rhai ar y dechrau neis, chos nath ni testio wneud yr um,

Falle Dere dangos ar camera hefyd for the TikTokers, because okay, that's a vibe. so, mae ma fe'n... Bysen ni'n gweud eclectic, bydd a lot o bobl yn gweud tacky. Tacky, yeah. brysur. Really brysur. Fi hefyd... Dim thema. Ti heb, ni'n siarad am ornaments y goeden, mm -hmm. ond ti heb really space o'n nhw mas yn fel... Wel, bydd y pwynt yn y cefn. Na, na, as in, mae yna rhes i gyd mewn ar yr un lefel. Ie, ti'n iawn, actually. Ti angen fel... Ie. Yeah. Fi ddim yn just... Fi just ddim yn... Mm. fi just ddim yn poeni. Na, na fe. Um, Ond fi'n lyfo fe. To. Mae dyn ni, just i e, esbonio, so mae dyn ni cwbl o fel filler baubles fi'n galw nhw. Y yeah, fillers. Ydy, ydy hwnna BBC Radio Cymru 2? Mae hwnna yn un, actually. Ond dwi'n... Repin. Yeah, repin. Imagine os ni'n cael orchard bobl ar goeden. Wel, oedd pobl yn um, cysylltu fewn i gael rhain na. Ond oh. um, ymysg y pethau eraill, mae dyn hmm. ni um, otter sy'n sefyll oh! mae'n mynd i hedfan. Do you know what how Otto um, nickname fi am Sam?

how the other half live. Okay. A pob nadolig, it's my favourite thing am mynd draw ti fe am dolig yeah. yw the champagne is popping. A really? dim hyd yn nadolig, actual actually. real champagne. Actual real champagne. Dim, dim hyd yn oed just dolig. Sexy John. Na, na. Hyd yn oed nath ni gael summer barbecue, champagne, love it. Sam, living the dream. So mae e newydd dweud bod fe, um, mae newydd prynu, mae'n obsessed gyda fel antiques, I've just tapped okay, yeah. ti. Mae newydd prynu fel swan fountain, water fountain feature thing. Am Ble mae hwnna'n bit? Ti fas? Ti fas. Okay. And Sam gave him the great idea, champagne in the fountain. Wyt ti'n gallu yfed o e wedyn, ddo? Wel, rhaid fod glanhau e. Thoroughly. Thoroughly. So fi fel, okay, well... Is that a waste of good champagne? John's got plenty of bottles of champagne to be wasting, if I'm honest. OK, nôl i'r Christmas decks. Oh, sorry, just un mwy o'r fan. Un mwy, yeah, please. Oh, of course. Dwi'n meddwl bod ni'n methu, so bod ni... Hwn. Meth cael day podcast here. The Christmas papaya. Yeah. Mae'n edrych fel, ti'n cofio'r llyfr o'n i'n siarad, oedd y ti'n siarad am... Nag o'n edrych fel yr un oedd hi'n dal. Actually, mae e lan fyna. Yeah. Mae'n um, chilies yn rhain ar y llyfr, ond Um, Nice. Ond chi unrhyw un sydd ddim yn edrych ar Instagram ni a sydd just yn mynd off the audio nature yeah, of the podcast. Enough. Sut bydde ti'n disgrifio fe, Cath? Um, Mae'n edrych fel um, vagine efo crystals porffor yn y canol, fel bach o disease going on on the vagine. Oh, well, mae ddim, mae ddim really edrych yn papaya. Right, Fi ddim di cael y cys mae'n edrych fel hwnna. Fi di cael y cys mae'n edrych fel papaya bach okay. neis. Nadoligaidd. Ie, yeah, um, mae yna loads, mae kitsch mewn. O, oh, ond fi just fel, this is very, this you could see this yn John Lewis ar hyn o bryd, y goeden yma. But this isn't a trend, this is a lifestyle. Yeah. Dwi'n ddim yn mynd i newid, this isn't a phase, mum. A God forbid, mae dyn ni goleuadau, dim just bright blue, Ond hefyd... Mae nhw'n wyn! Ie, mae nhw'n wyn mor llachar bod nhw'n edrych yn las. A wedyn mae yna hefyd layer o goleuadau lliwgar. It's yeah. a lot. Ydy i'n coed yn y chi lan? Ydy, nes i roi ar e lan eitha gynnydd. Gorgeous. Gorgeous. Gorgeous. Mae yna, ti'n bod, dwi e ddim yn fel rhy un lliw, ond mae fe'n aesthetic, beth ni'n dweud? Bows, tartan a stuff ond fe. Ie. Yeah. Wel, pa fi'n gwybod fi'n hoffi rhywbeth bach yn wahanol. So. Ti'n gwybod beth? Falle dylsau roi llun lan o hwnna, llun lan o un fi a cael pobl i fawtio. Yeah, that's what we'll do. O, just cos ti'n competitive o ti eisiau ennill. Fe fi ddim yn poeni, achos fi genuinely ddim yn poeni bwys i'n hoffi hwnna. Fi'n lyfo fe. Yeah. Um, o'n i obviously concern fi oedd bod y rage ddim yn Cyn, ond mae hi'n off iawn. Mae hi fel... A ti'n be? I like it, it's dyna, different. Dyna gyd sydd actually yn... That's all that matters yn y tŷ yma. Dim ond bod Rach yn hapus. A, a fi? Na, na. Na, mi. Just Rach. Yeah. Wel, oce, okay, gan bod ni bron yna nawr. Happy wife, happy life yna. Ie, yeah, exactly. Gabon Nadolig, rownd y gornel bach. Ie. Yeah. Advent calendars. Ie. Oes da ti un? Un really basic, dyf hwnna, y Dairy Milk Cadbury's. Gathon ni Yr un o'r hen reina... old school. Yeah, love that. Gathon ni un o'r reina yn gwaith. O neis, Pawb 'di mae'n cael fi'n un. £1.50 o Lidl. Nice. So mae 'da fi dau eleni, achos nath dad Sam prynu un i ni, yr Cute. un, cute. A wedyn ie, un o gwaith. Ond fi wedi c- bod yn cael, I don't know about you, TikTok content galore o, po- o gwahanol advent calendars. Oh, rhaid pobl yn- really moethus. Ie. Yeah. A fi just fel, pam ti'n gweld yr arian? You know ti ddim ond yn mynd i gael fel shit yna fe. Wel, ti'n gwybod be? Nath... Ti'n gwybod bod dyn ni the Marks and Spencer's hookup? Cos mae mam Rich a chwaer Rich yn gweithio M&S. Shut so, up, I did not know this. Ie, ni'n cael 20% off popeth, gan gynnwys pan mae yna 20% off popeth. So ti'n cael 20% off the 20% off? Ie, ie, ie, 4% mwy na. Oh, ie. Yeah. So, maths. Wel, mae'n just bach llaw, actually. Ond, um, think about it. Ond, um, yeah. Wow. Wedyn,

Designer. Sorry, oedd hwnna'n really Designer? uchel. Um, Dior. And it was thousands of pounds ac oedd e'n shite. Oedd e mor... Oedd e basically just yn perfumes. Ond mae hwnna just yn... Mae rhywun just eisiau clout. Stupid, yeah. Fair enough, os ys ti fel millions o followers ar TikTok a ti'n mynd i cael return tr- trwy hwnna, fine. Ond ti just yn prynu e For what? Yeah. For what? Os um, ni'n beth bys y well gyda ti, okay? Yeah. Gwario mil o bennoedd ar... Uh, beth fel favourite brand ti? Reit, nawr fi'n fel quite into Adidas, fel ti'n gallu okay. gweld. Ti'n gwario grand ar advent calendar Adidas. Neu fel Rose guitars. Ie, yeah, ti'n cael un peth sydd yn really nice and the rest is like paper decorations, chocolate, blah, blah. Neu, ti'n cael £1,000 worth of dairy milk calendars. Like, of, that, like worth your money, one grand worth of chocolate. Ond fod rhywbeth genuinely really, really dda yn yn Yeah, Orphan Dairy House. Milk. I'm not spending... O na, yn fel yn yr Yr un Adidas, dillad. na, yr un Adidas ti'n cael Dwi'n meddwl fel Mil o bunna. yn Adidas. t-shirt. O, wel, then na. Yeah. This is my point. Mae pobl yn gwario'r arian yma ar shit pan maen nhw'n gallu cael dairy milk. Ie, yeah, maen nhw'n fach o'r dairy milk, shrinkflation yna. Ie, yeah, ond os mae gen ti mil ohonyn nhw, Catrin. Byddai'n sick. Tower of dairy milk. Ie, yeah, fi'n buzz na mae bwyd yn adolyg. Oh, so beth chi'n neud? Dwi'n adolyg. Oh, right. um, Generally in life. Uh, Cadydd, mm. ti mam a dad fi. Nice. Um,

top one. A yeah. wedyn, un o dreithiau America. Hwna yw ail un ni? Ail un ni yw'r US. Falle? Yeah, I know. Ond mae'n ma well, ma ma ma ma weddol digon o bobl yn byw mas yn sy'n siarad Cymraeg. Philadelphia is a big one. O'n i'n meddwl falle Australia. Fi ddim yn gwybod sut maen nhw'n gweithio fe mas, ddo. Ydy e, efe pobl sydd yn based fel IP address nhw sydd fyna, neu ydyn ah, nhw wedi cofrestru... Na, that's not VPNs. Sbaen, Ffrainc, A fi'n meddwl yr Almaen oedd yr un arall. Okay. A um, fi methu cofio'r stats nawr. O, oh, rhywbeth fel 1.5k listening hours, which is something like 60,000 listening minutes. Mewn blwyddyn, that's ti... pretty epic. A dim ond, actually, 25 episodes. that's not bad. That's not bad. So, yeah. Da iawn ni! Da iawn! O, ie. Oh. Big And on that yourself. note, we're wrapping this up, we're done. Ond, um, nes di ddweud wrtho fi bod ti'n gallu fel sbaio, ddim sbaio. Sbaio, o na. Ond bod ti'n gallu uh, cael mewn welediad yeah. i weld beth oedd pobl oedd yn gwrando ar ni yn gwrando ar hefyd. Ie. Yeah. Right? Ie. Yeah. So, oedd un ohono nhw yn um, podlediad i wneud am wedi cysgu.

100% bod yn wir. Yeah. Ond, nes i, fi wedi gweld cwpl o bethau ar lein yn gweud, y person nath ddod lan gyda Spotify Wrapped. Nath nhw... An unpaid intern, intern. a woman. Yeah. Person of colour. Yeah. And... Yeah, didn't... A hefyd, ddim, ddim yn unig oedd Spotify ddim di fel compensatio hi am y syniad, like, genius yma, mm. which is mm. basically loads of free advertising iddyn nhw. Fel ni'n neud, yeah. right nawr. Um, ond hefyd, mae loads o cwmnïau eraill di... Defnyddio'r concept. Ie, ddim hyd yn oed just fel... Um, I, I fel, i cymryd y trend o Spotify, maen nhw actually just yn... Wel, ie, ond on ddim hyd yn oed just fel, like mae Apple Music yn neud, mm, pe bynnag wedi galw nhw. Yeah. Ond on hefyd mae ma fel ASOS yn neud yeah. rhywbeth tebyg. Mae yeah, yeah, yeah. um, Look Fantastic neu whatever yeah. beauty companies yn neud o fyd. Mae'n nuts. Well, it's capitalism, yna. Ti di, yeah. ti di neud um, un personol ti. Ti wedi gweld e? Do, Do. o, nes i ddim fel... Cymryd e mewn. Er na, ddim ffwyl. Wel, be o'n i'n ffind o'n rhaid ddorol, obviously oedd loads bobl rhan i stuff ar Instagram stories nhw nes i hefyd, ond oedd pawb yn rhan... Fel arfer, pan fi'n rhan i'n rhywbeth, yeah. a wedyn fi'n gweld pawb arall yn rhan i nhw, fi fel, oh, I'm such a generic statistic. Yeah. I was actually niche blwyddyn yma. Oedd pawb arall, oed rhan gwrando nhw, yn ysbel 70s minimum. 17!

Um, Hei, Catrin sydd yma! Hei, Cat sydd yma! o, o Porthaedau'r Poblwg, babe, a ni'n deall ta Poblwg, babe, yw un o... This is so bad! Podlediadau chi! Ni mor fach! Diolch am eich cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn. A gobeithio

Wel, dyna ni. There we are. Ond basically, oedd um, si ar y stryd, wel, si ar y stryd, hi nath ddweud, um, mewn Gai- podcast neu rhywbeth. Gai dweud y stori yma, achos fi angen rhoi fel Ah! context, okay? Oi, ti eisiau dweud e, So, achos... fi'n dilyn hi, a mae yna unwaith oedd yr final di mynd mas, reunion di mynd mas, pawb di ffindio mas bod nhw ddim efo gilydd, okay? Okay, gwedi, a na ddweud y gwir. Okay. So nath hi oedd hi di wneud loads o press or whatever yn siarad am y perthynas, and like how bad it was. A nath hi, oedd hi ar podcast, like, it turned up on my feed, cos fi'n dilyn hi. A the podcast yn sôn am hi yn mynd mas efo footballer. A yeah. genuinely, nes i anghofio dod o fe lan, cwbl wythnosau cyn, whenever it was, bod hi wedi postio like, carousel o lluniau, and then one of them was Lily Woodham. A nes i weld hwn, achos nath Lily Woodham fi dilyn hi, of course, wedi postio fe ar stori hi. O'n i fel, breadcrumbs, there's something happening. Ond oedd yn really fel, random llun in the middle of a load of lluniau. Cut to, gweld y podcast yma lle mi'n sôn, oh, I'm dating a footballer. So o'n i immediately tagro herbs a dweud, it's Lily Woodham.

eyeball side eye emoji fel, yeah, whatever, like... OK! A fi fel... And I, but then she liked that, so I was like, OK, we're good. There's no beef between me and Leah, because I love Leah. I'm so funny, achos o'n i fel... It's not, like, straight away. A mae mor annoying, achos o'n i moyn bod yn fel, I'm, I know it, I'm the first to know, because pan nes i weld y llun, o'n i fel, oh, let's say it on the pod, then it's out there that we called Mor it. Mor ffynnu. Dyna pan nes i public ydi... I know. Not at all. Falle just ffrind y gore. Wel, os mae... Fi wonder faint mae'r Everton players a'r Liverpool players yn chwarae yn fel hang o mas gyda'i gilydd. Achos they're all like female footballers in Liverpool, in the city yeah, of. Ie, probably. So is it, ydy'r rivalry yn eitha Really? fel Man U, Man City, neu dim Wel really? na, Liverpool Everton. Huge. Oh. Huge. Ie, yeah, ond mae yn gyffredinol, mae football menywod yn lot fwy, um, t'mo, they're a bit kinder to each other. Ie, yeah, mae yna llai, bach llai o agro. Llai o byswn i'n dweud. testosterone. Wel, ie, yeah, llai o just...

Nes i joio hwnna. Yeah. Leah Babes, if you're ever down our way, we'll show you around. Ie, yeah, a os oes unrhyw un all eisiau rhoi unrhyw fel inside scoop i ni am fel pil droed wir. Ie, yeah. well, she cares, I don't. Fi'n really care os ydw just... Os oes unrhyw un mwynhau o fi fel detective.

Sorry, so, gael cynnig. Gael dweud, tiramisu cookie yw hwn. Tiramisu yeah, cookie? Ie, ond mae fod cael fel y mascarpone and stuff ar y top, I just couldn't be asked. But that's the best part. Oedd e fel chwech o gloch neithiwr. So mae'n coffee cookie nawr, then. No, but mae'n stunning, right. Okay, fi ddim yn mad for coffee. Na, na, ti'n methu, barely taste it, and it's an espresso, so it's good stuff. Okay. Decaf. So soft, ti'n methu hyn o'i clywed ar y mic. Mae rhai pobl yn mynd i gysau hwn. Mm.

Mae rhywun wedi creu rhestr gwefan o'r enw Autostraddle. Fi ddim yn gwybod beth maen nhw'n gwneud nac yn gwerthu, ond maen nhw wedi creu rhestr o'r top 100 lesbian names. Oh, love. Ble mae lot o bobl gyda'r enw yma. And do you know wow. what? Fe rhan fwyaf. Really? Rhan hwnnw fi fel yn bit rogue. Okay. Ond... Um, Ydy Catrin Anna fe? Na, I suppose it's quite niche, yeah. Mm, na. na. Ond, mm. ti'n gwybod beth yw rhif dau? Rachel. Na. Oh. Sam! Samantha! Sam! oh, my angel. Yeah, I can see that. Sam. Mae'n dweud note bach. Mae ddim wedi darllen rhaid o'r blaen, by the way. Mae'n dweud, so number one yw Alex. Oh, yes. A mae'n dweud, whether you're gay, kind of gay, or just no gay people,

Ie, ie, ie. Ie. Alex, for sure, ie. Ti'n mynd mas gyda Alex? Neu deitio? Mm, Na, Na. na. Okay. Fi ddim yn meddwl bydd na lot ar y rhestr yma fi wedi mynd mas gyda, cos ma... Cymraes neu, neu dim i ti. Until recently. Wel na, mae just f- quite a few o'r bryd pobl fi wedi deud gyda'r un enw. Oh, yeah, true. Dyma beth mae'n gweud am Sam. If you give birth to a lesbian,

Yeah, am ages ar y cychwyn o'n i literally just yn galw hi'n Samantha because I just couldn't bring myself to call her Sam. O ti'n galw hi'n Samantha am ages? Ages, Samantha, A fi ddim yn gwybod pam. Sa'n gwybod pam. Fi'n, no, actually, nes i ofyn i ti, and then you told me. Ti'n cofio beth nes ti ddweud? Na, fi ddim. Fi just yn licio dweud Samantha na. Oedd e achos Oedd e achos oedd ti fel, na, fi eisiau fel girl name. Uh, Cos mae Sam yn atgoffi gormod o'r bachgen, yeah, and I was in my ick phase fyna, o gwmpas bachgen yn gyffredinol. Yeah, yeah. no, fair. Um, mae, yeah, mae modryb hi gyda really hard of accent, a mae hi yn full name hi pob tro, ond mae mor hmm. lush, mae fel, Samantha! Samantha! Samantha. yeah. Ond dwi yeah. beth yn Sammy na.

Ie, achos os ti'n American a ti ddim yn edgy, then bydden nhw'n galw ti'n Katie, Ie, dim ie, Cat. ie, dim Cat. Neu fel Catherine, Mm, mhm. full name in. Full name in. Ie, ie, ie. O, dyna Ond fe. fan hyn, fi'n meddwl mae'n whatever. Well, it all, yeah, whatever goes, isn't it? Whatever goes. Ond ie.

Fi, I Sut? saved up our annual leave. Wel, i Be' ti'n fod yn mynd i neud, deg, o'n i fod, bod mas o annual leave, ond wedyn achos nes i Oh. gweithio yn Swister, I got that back. Mm, Be ti'n mynd i wneud? Fi, I have literally, fi'n mynd am bwyd fel pob bloody night. I'm, f- I'm fed up. I love Fi wedi cael it. dau noson fel bwyd mas yn barod am dolyg. Lovely. Stu- Elganos, stunning. Nice. Beige o floor. Stunning. Mae'n Tîm Madeira, othos nesa. Oh, hefyd neis. Ie, yeah, yeah. Secret Santa Fori. Party gwaith, ti wedi cael party gwaith eto? Ti wedi cael dau. Ti wedi cael dau? Mm, fi wedi cael un Radio Wales ac un Radio oh, Cymru. Ie, ie, ie. Still in the old gang. Ie, yeah, yeah. Straddling. Ie, yeah, um, pretty much. Yeah, just loads and loads o mynd mas am bwy, just stunning. It's what yeah. you want. Lyflu. Oh, nice. Wel, ie, yeah, yeah. oce. Okay. Nadolig tro nesaf then. Ie. Yeah. Mae dy fi bach amser off dros nadolig ond ddim lot. Dim lot. Dim digon o amser i... Fel... Ddim hala fi bach yn poeni bod fi ddim di cael annog neb ato. Oh, shit. But I'm fine. Wel, worst comes... Wel, dyna beth mae Amazon a fel online shopping am. Wyt ti a... Sam yn gwybod beth chi'n cael eich gilydd. Ie, yeah, ni'n neud rhastr yn gilydd. Mae dyn ni budget a rhastr. achos ni'n mynd buy yourself then. Na, achos, wel, rhai hon o fel, rhaid i Sam prynu hyn, achos hi sydd gyda'r Amazon Prime. so rhaid fi danfon link i fel, oh can you just buy God. this not on me? Ond mae yna cwpl o bit surprise. So ni'n neud stock mm -hmm. yn yr un, a mae hwnna i gyd yn surprises. Nice. Ond fel y prif anrhegion, ie, yeah, ni'n neud list. Achos fi, Fi, ti'n gwybod be yw e? Mae 'da fi trauma o mam fi yn prynu anrhegion fi pan o'n i'n fach, and she just didn't know me. Bless her Be, ti heart. ddim yn rhan sgwennu llythyr i Siôn Corn? Pan o'n i'n bach, That's bach, on- that's on you. Na, pan o'n i'n bach, ond pan fi'n teenager. Ti angen chwe- sgwennu llythyr i Siôn Corn? Ie, ond dwi ddim eisiau gofyn am stuff, cos, you know, mae'n rhaid i brynu fel chwech pobl. So well, yeah, it was just like... Ond benni lan. Yeah, ond well, oedd e mwy fel the accessories around the main present ni fel, oh, I'm never going to use this. Oh. So nawr fi fel, I, I, yeah, plan what I want. Oh, chwarae teg. Yeah. yeah. Ti'n neud surprises cyfan gwbl gyda TRH? Fel... Uh, fi ddim yn gwybod beth ni llynedd. Ond surely fel troed blwyddyn bys chi wedi hincho i'ch gilydd.

Oh, oh five days. Quick math. Quick math. Five days, yeah. Oh, O'n i'n mynd i ffwrdd gyda ffrindiau hi gyd o Ponty. Oh, lush. It's going to be wild. Hmm. Um, a so fi wedi trefnu Secret, she doesn't listen to this, Secret um, Casino Night. Oh. Be chi'n mynd i'n... Ni'n neud Casino Night. So fi wedi bod yn oh, prynu, like, roulette table, peth fel na. Oh, yeah. class. Well, that's sweet. Yeah.